Мамам аһары үчүгэй үчүгэй баайдык астыыр. Үчүгэйдик мен буланы школаға всегда барабын. Мамам мигин иддияр. Мин мин маамам буллаҕына мин буһарарын сөбүлүүбүн, тарой сөбүлүү сөбүлүүбүн уонна, э, алаадьы иьин. Улааттахпына ким булуохпун баҕараҕын? Улааттахпына учуутал булуохпун баҕарабын. Маамабар дьолу, ситиһиини баҕарабын
Ото бии буллаана басыкынан бары ытык күөл үлэһиттэр эбит диэххэ оҕолорум бары ытык күөлгэ үөрэнэллэр бэйэбит ытык күөлгэ үлэлиибит хамсыыбыт ол иһин оттон эмиэ муманнык бириэмэбитин тарынан диэбит курдук хайаарыбытынан кэлэн манна кыстыыбыт. Бу улахан үлэбин оҥорон иһэбин. Билигин бу ол кэнниттэн дьэ иккис үлэм сылгыларбар. Барабын. Баазабыт оттон туохтан дэриэбинэттэн иһин тэйиччи. Кыһыл күүскэ баар. Сороҕор паапабыт күн аайы баар буолбат. Онон улахан билигин улахан уоллаах буоламмын хата наһаа үчүгэй. Холобура кини бириэмэтиттэн көрөммүн, алта хайааммын, болдьоһоммут, бириэмэбитин болдьоһоммут уже онон или эбиэт кэмигэр баран кэлэбит, аһа тахсон кэлэбит. олох кыллыбата тоһоҕотоҕон бараммын кыратык аһыылларын хаһан кэлиэхтэригэр дылы аһыылларын туохтарын биэрэн кэлэбин сика
е красавица красавица батаҕай Е, кыйтаабытти, кыйтаабытти. Үө, отторгутун бүтэрдигит да. Билигин эт-ас наһаа ыараата дии. Ол иһин оттон эппит аспыт баар буоллун диэн үчүгэй оҕолорбутугар буллатта оҕолорбут үчүгэй аһы аһаатыннар диэн. Биһи былаана бу быйыл иккис сылбыт буолар. Ононутан тугу да эппэтэхпит, ыраас ылбыппыт табыл маннык хаҕылаабыппыт, только атыырбыт суох этэ. Ол иһин онто атыыр буламмыт, атыыр ыламмыт ити баатаҕай диэн. Онно отукабытын холбоон бу наһаа үчүгэйдик дьаһадьабыт. Былырыын булааттан билбэппит-көрбөппүт наһаа элбэх этэ. Атын быйыл һин барытын һин улаханнык һин опыттаах туннар курдук бу икки баай Быһылгыһыт табаарыстардаахпыт, одукаларбыт күүсэккөмө буолаллар, убайдарбыт, атастарбыт һин би бээ хайыырка мөлөһөр үлэлиир амалыыр киһи элбэх. Мм Зато ини икки һылга һылгыларын характердан иһин билэһэр атаан буолуо хайдахта эбити хоно бэйэ бэйэ тыһы майгыннаһаллары туоратылаахтарый Олох чыкаатыннарда бары иһэр. Арай көрдөххө сылгы барыта биир курдук гынан баран олох характердара олох атын. Олох бу холобура бу сылгылар олох дэриэбинэ диэни көрбөтөх сылгылар иһэр. Холобура киһи да киһиттэн даҕаны үргэ садьаллар этэ холобура бу. Билигин булаа бу маннык тутуохпун дэһэ миэхэ чугаһыыллар. Хас биирдии бэйэлэригэр аат иҥэрбиппиччэ холобура, ол барыта кинилэр характердарын көрөн, үөрэтэн, кинилэргэ хайаан сөп түбэһэри истэллэр да истибэттэр дуу, элбэх ааты боруолаан көрбүт холобура. Бу холобура красавицабыт турар дьэ бу. Эрийэктээн туран наар маннык көр маннык чукку курдук кини атахтаах, һэ? Красавица вообще быылын таһаалыын кыраһаабысса. Ол Белоснежка муус маҥан, наһаа чүөсиэллээх. Дьэ уонна бу Мариябыт турар. Дьэ Мариябыт наа тэттекөнүк буолар. Тэттекөнүк фротта наайонук плюшевый мишка курдук буолар һэ. Онтон дьэ уол баар. Хаамай хөбүлүүр хыгым уол баар. Папрачайка. Тоҕо папрачайка диэбиккитий диэ һэ. Наар кини кэлэн бастакынан наар ас көрдүүр, кэлэн хоһунноҕу манныктан маннык анньарса. Наһаа көрүдьүөс ол иһин папрачайкины аны ыллыыбын, хайдар мелодиялаан хайыыбын. Аны Попрощай кино, попрощай кино диэтэхпэ кэлэр буо маннык. Дьобуруотча бу кэллэ миэ маннык. Аны хаҥабын истэн кэлэр ыраахтан тохсунньу ыйга тиийэммит бурдугунан аһатабыт сет. Онно дьобуруоста туман быыһыттан такаммын массыынаттан такаммын сигналлаабыта буолан бараммын такаммын ыҥырабын. Бу саамай барыларын сирдээн аҕалааччы бу кини. этэ һэ попрощайка аны попрощай кино диэтим даҕаны хаһаайкатын чоргуйбут куолаһын иһиттэ даҕаны просто наһаа ырты сүүрэн кэлэр һэ дьэ иһэр буолаллар ээ просто боруот араа боҕото буолан иһэр буолаллар наһаа кырыабай көрөргө вообще наһаа интэриэһинэй эбит сылгы диэн аха мин наһаа биһи бэйэбит наһаа астынабын мин холобура бэйэм биир бэйэм Үчүгэй баҕайы эбит уопсайынан. Маннык анарааттан, суетаттан киһи кэлэн сынньанар иин эбит. Киһи успокоюсь буолар бу маннык сылгылары кытта сылдьан. Киһи оннук улахан олох туох сыралаах иһин бириэмэ булан киһи сылдьар. Сылдьыан сөп эбит дии саныыбын холобура. Наһаа үчүгэй. Мася, маны сибиэй салгыҥҥа өссө оҕолорбун илдьэ кэлэбин наар һэ. Оҕолорум кэлэннэр эмиэ бу сыһыарабын. Манна дьэ таптыыллар, хайыыллар өссө бу апрель ыйтан төрүөхтэрэ дии. Оччоҕуна вообще олох оҕолор оҕолорум бэйэлэрэ батыйа сылдьаллар олох. Наһаа үчүгэй. Бары бииргэ сылдьарбытын өйдүүбүт наар. Болҕомтону оттон көрүүгэ, аһатыыга. Вовремя аһатыахха наада эбит. Вовремя ылан хаайан аһатан, Көрү, иһин биир көрүүгэ наадыйаллар. Кинилэр мээнэ аһаттахтарына оннук хайаабаттар эбит. Иһин биир киһиэхэ киһи туга илиитэ кинилэргэ тиийиэн наада. Дьэ аан бастаан ииттэрбитигэр дьэ оттооботох буллахпытча күһүҥҥүттэн араас саахалаабытын киирэн барбыппыт, ол иһин буллаҕына от проблемата олох наһаа ынырык, ыарахан этэ биһиэхэ иһэ. Онтон мантан көрдөһөн, атыылаһан диэбит курдук иһэ. Аһа. Хаһыаттарбытыттан хаайан илдьэн бараммыт, ол дэриэбинэни билбэтэх сылгыларбытын илдьэммит уһаайбабытыгар хайдахпыт бастаах. Ону дьэ хаһыаттарбытыттан билтэххэммит, куулунан баһаалыста биһиэхэ аҕыйах туох да бэрсин эрэ иэс диэн аны на көрүдьүөс оннук ылан хаҕалаабыппыт дьэттэн. Хэк онтон былырыын буллаҕына Бырааттарым кэлэн көмөлөһөн, дьоммут көмөлөһөн бары бииргэ хоно аһатаммыт, просто оттооммут. Оттуубут барыта илиинэн, наһаа үчүгдүк оттооппут, кэбиһиилээх от барыта. Ата үчүгэй, тыраахтар иһин ытырга барыта аҥа буолан миэхэ наһаа интэриэһинэй. Барыта миэхэ аҥа курдук билигин һэ. Чэттэн аҕыйах ылынан туох диирбин билбэппин. Оо, аһа, ол эрэн барыта миэхэ аҥа курдук аҥаны боруобалыыбын. Мин маннык бэйэм туохпун хаҥаттан хаҥаны маннык хайаан айаан тутан маннык хайыырбын сөбүлүүбүн аха ол иһин оннук плотту билбэппин техника буоллаана тоол биир техниканан билбэппин быйыл былырыын ол маскыл да ыытарга үөрэнэн аха аны тыраахтар бүлүрүүс диэн улахан тыраахтар булла бээ ону ону отукабын бэйэтин эрэ ыыппаппын аны Кыалай туохтаах кэбиһиилээх икки тонналаах оту соһон илдьэбинэ бээ. Кыһалҕа үөрэтэр. Оннук элбэх киһи уохпут. Оо, от хаачыстыбатан көчүгэй. Күп-күөх дьөгөр бу. Бэйэбит оттообут оппут, илиибитинэн бу бардакар. Наһаа үчүгэй.

Оту маннык наһаа маннык тэлгэччи ууран бүспэккэ эрэ бу маннык арый чөмөх оҕус маннык уурталыыр үчүгэй эбит үрдүгэр ииктээбэттэр хахтаабаттар ханньалабыня маннык бу дьоннору кытта кэлэн кэпсэтэбин бу маннык кини бу сыттыыллар сымайдыыллар кэлэн хонноххуттан анньаллар өсө бурдуктаҕал диэнни чика тикиттээм Мм. Аха. Маннык диэбиттэрэ биһиэхэ. Атыыр э, хайаан да биир кыраһаабыссалаах буолар диэбиттэрэ. Хэп ол иһин онтон ол иһин иннэ диэбиттэрин иһин чэ түөттэн үһэ төрүүр ини иин дии санаабытым. Хэп онтон бары төрөөбүттэрэ хата отукабыт буллаана атыырбыт үчүгэй атыыр атын үөртэн баран биэ буоран кэлэр эбит. Уонна оннук отукатын хайыыртаҕа уол иһин араакката төрдүөн төрөөбүттэр быһылаах диэн быыбатка кэллиир ол сайын наһаа үчүгэй маннык бэйэбитигэр үчүгэй толооҥҥо сылдьарга сынньанабыт мин сынньанар курдук холобура манна кэллэхпэ улаханнык оннук эстэн охтон барбаппын наһаа үчүгэй Ону холуйан хаһан эрэ бу биэс уон уонна өттүгэр сылгы иитэ иҥин диэбиттэр улахан хайдах ылыныҥ эбитэ буолуой? Ата билбэтим онно оннук tokkуй да диэн суох буоллаҕа дии маннык тыаҕа олоруом да диэн tokkуй суоҕа буолуо. Маннык постепенно барыта олох кэрчигинэн баран иһэр эбит дии саныыбын. Барыта кэлэр кэмигэр кэлэр эбит. Кэм тиһэҕэр тиийэн туохха сыһыамаххын бэйэм билэҕин быһалах дии санаатым мин холобура. Ханна бардыбыты билигин?
Билигин оттон дьэ иккис үлэбитин бүтэрдибит, һылгыларбытын аһаттыбыт.
Бүгүҥҥү миссия бүттэ, аны билигин үлэбэр барабын. Аха. Техникалаах оттон бу бэйэ массыынанан сылдьар наһаа үчүгэй, астык, параба хата туттарам ылбыппыттан наһаа аснабын, үөрэбин. Аха. Ким да иһириҥ, хараҕын кэтээбэккин, холобура кэргэн кэргэҥҥин иннэ илдьэ бар, манна ый диэбэккин. ыллын олордун да бара тураҕын анаабыт сиргэ главное оҕолорбун ыллым олоттум даҕаны куоракка даҕаны баран кэлиэхпин сөп холобура куоракка эмиэ ыытарга үөрэнэммин наһаастык иккис үһүс үлэ барыта бииргэ турар үһүс төрдүс үлэ бэйэтэ бииргэ тураллар ровно пандемия кэмиэхэ аҕалаабыт пандемия кэмиэгэ хаҥа хаҕылык киһиэхэ төһө ыараххан этэй Аха.
Атын гыннаха улахан оннук олорон эрэ торуккатта үлэлээбэтэх буоламмын оннук билбэтэ билбэккэ хааллым быһалаах. Һэ, оннук хайдах аны буолуохтаах курдук маннык барыта баран испитэ. Һэ, ону дьон иһин биир билэн хакаастыыр. Онон хата онлайн үлэлээммин иһин улаханнык оҕустарбаккамын таҕыстым. Уонна үчүгэйэ диэн предприниматель булаххын эн бэйэм бэйэҕэр Хэп туохха да игин ким даҕаны ыкпат быкпат һэ оччоҕо кэлиэхтээххин баччаҕа кэлиэхтээххин точно бириэмэни ким да көрдөөбөт оннуката үчүгэй ол иһин отто иһин аттарнаҥҥын хилбир хайыгын аа ыҥырдахтарына ол оскуолабар ыҥырдахтарына онно сүүрэ охсон кэлэбин Мин бэйэм уопсайынан кыра эрдэхпиттэн дуоҕа этим. Кэлэрбин-барарбын сөбүлүүбүн. Аһа. Барытын хаҥаттан хаҥаны хайыырбын сөбүлүүбүн, ордоробун. Билигин олох барытын хайда эрэ оннук возможность кэллэ дуу, туох кэллэ дуу, э, барытын хаҥаттан хаҥаны хайаан боруо миэхэ барыта хаҥа билигин холобура. Э, мин оскуола эрдэхпиттэн тойукка наар Татьяна Михайловна диэн наһаа үчүгэй тойуксут тойуктуурга үөрэтэн багнайга усталым кини хэп кини кини хайаан отоннук интириэһиргэтэн онно тойуксут буоллаам ди онтон һин оһуохайга онтон киирбитим оһуохайдаан да көрбүтүм тойуктуур этим онтон билигин аны олоҥхоҕо аха холунан эрэ бу сабыйа бай хотуну аха хаһан хас сыллаата икки сыллааҕата ду аха жохсоҕон олоҥхоһуттарыгар баар этим Аһаа, онно Бүлүүгэ баран толорооччубутум. Сабыйа бай хотон эмиэ толорбутум эмиэ. На ыйыйбын, аайаайбын боҕо буолбутум. Киһи ис-иһиттэн бэйэтэ бу толорор тугун билэр була бэйэтэ ис-иһиттэн турукка киириэххэ наада. Онтон уже бэйэттэххэ наадыр. Үлэлиэ атаҕына үлэ элбэх. Киһи хас да үлэни, биир эрэ үлэни били киэҥник көрүөххэ наада быһыылаах диэммин кэники токкуйга киирдим иһэ. Ол иһин олох э биир туохха эрэ олорбокко э элбэх тугу билигин оруобуна боруобалыыр ааспыт буоллаҕа дии. Аха барытын мин санаабар толлубакка